아? 아? Nyakunya mera. Mera. Ichopo.
Achopo. Oi.
Eh, ni luong ni yoro ng'ato mondo luonga na sichopo. Oh. Mm.
An bende. Mm. Wach mane an go. Mm. Nji somo ga tiji tiji engineering. Engineering ema somo. To be time be sayudo tich. Asemanyo tich e town, adhi manyo tich Kampala, Uganda, momanyo tich lokore tich. Koro mm.
tich an go. Mm. Nicha gero, nicha loso hospital mm. magero. Mm. To onge jatich manyalo tiyo. Tij daktari ni akoso tij daktari. Ikoso, ikoso daktari?
Eh, ema koso. Tij daktari ni anyalo teme. Koro chik mani ka, Mm. tuoche duto thiedhore ka. To kuthiedhore, ichulo mia abich. Oh, ng'ano chulo mia abich chul chul daktari Ng'ano bro chulo jatuo bro golo mia abich. mia abich.
Iwinjo kanyo?
Awinji.
Motamore, Mm. ibro goye times two nikech koka en gima dwa chakore. Mm. To mbele ni tok kata higa, ne wagoye kata tans fo mano tuo motamore okotamwa thieth en wan mwachule wan mwamede mm. ken mia bi mm. to wagone wamiye alif achiel wukuomo omanyogo osiptal oh. koro gimoro amora nitie ofis mm. uniform yedhe nitie koro ma mano file mibedogo isomo asoma gimoro amora kanyo ah, erokamano nera koro watiekmanyona tich adwa ni chaka chaka tich gi sani erokamano ee kar koro an wadayonja chaka chaka tich
Mae osiptal cha. Mae osiptal ma winjo cha. Jazer. Osiptal pes. Adwa loso pesa yao.
Hey, get in, get in. Hey. Mm.
Daktari. Mm. Eh, kawuono chopo. Chopo? Achopo. Amano ah, ber. Eh.
Eh, kendo ka wathiedho. Eh. To Nyasaye machang. Eh, asewinjo u.
Piny mm. piny wacho maber. Mm. Eh. Mana dier. Mana dier. Eh. eh. Koro ang'o mane thagi tuo mane mane nigo wach piyo piyo? Daktari awinjo marach. Mm. Eh. Mm. Ok anya chiemo. Ok anya chiemo. Atudo nyicha hero kama lit. Mm. Gweno hero. Mm. Ah, gigo sana ok chamre daktari ok chamre. Tang'o timore.
Dhoga daktari dhoga rach. Test cha urumo teola. Ira chini kata nyam na agi ongo wangi kinya po. Otama ja komo tama daktari otama. Mwana ngatu miyo lik tigo lik liyo chama chama. Eh.

Eh, erokamano. Ikiji ng'ama tuo e gweng' kanyo, inyiso bi. Eh, Daktari thiedho gimoro amora.
Agora noma matek manade ni. One next time abiro gi plan B. Pesa ni, pesa ni nyaka cham yawa nyaka cham. Kawuono to aduogo ne. Dong' nyicho yuda. Kawuono to ayude. Ayude. Kawuono to ayude.
Get in, get in. Ei to ichak iduogo. Nasebiroga ka. Dong' isebiro ka?
Pok abiro ga ka. Mm. Eh. Mm. Eh.
Tini wacho nang'o tuo mane makore okeli kawuono? Daktari pacho lal. Eh. Memory lost. Eh. Ok apar gimoro amora ok apar. Eh. Kata yo mabiro godo cha. Mm. Wiye wil godo te ok apar. Ei, Ok apar. mano puonj nyathi dadier. Lakini kora ng'e ne yadhe. Yadhe. Yadhe nyaka wang'e. Yadhe. Tuono nyaka wang'e yadhe.

Ah, in koro gima gima pesa. Wan watiyo Nyasaye ma thiedho, nang'isi gino. Nyasaye ma chango, wan wathiedho. Mm. Koro mano ber, luong ang'isi ni luong jomoko. Mm. Ka koro inyalo paro nyaka mafuta mana mi last time, to wono kisechango. Memory oduogo, koro inyalo dhi. Achango ya. Mm.
Ai, to mm. Tijni nigi pesa.
Yawa. Achaka timore nade ya? Akodo wiya manade ni. Ai, wang'ni kata plansi ok adhine. Achikora e D, achako achikora e E, to adhi mana e Z direct. Wang'ni pesani to nyaka chame. Kawuono to adhi mana kasirora yawa, ok odhi ng'eya. Kawuono to alokora muofu.

Ajuoke asewuothe otamore. Ai. Ma ok inyal, ok inyal. Nyasaye ma thiedho.
Ok inyal. Ai, ng'ato koro tek manade. Eh, otek. Lakini karambe kang'iyo.
Eh. Mano ok dwathiedhi. Ok uthiedhi. Wan wang' ok dwathiedhi.
Oh, wan ok uthiedhi.
Koro gima timore. Eh.
Pesa cha mamiyi. Imiya pesa. Eh, pesa mwandiko cha.
Eh. Kawuono chame. Imiya pesa. Kawuono chame. Eh, pesa.
Eh. Iwacho ni imiya pesa.